Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yeCLM Author apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Mungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlatini. Muverengi wenyu ndiri nitete Vimbai vekwamasiziva. Ndichivimba kuti muri kudakara nekudzidza zvakawanda mubhuku redu. Ini ndiri kudzidza zvakawanda. Ndadzidza kuti Mwari wemuno akambouruka kubva pagomo rinonzi Nzwatugi. Kuti munzwisise zvese, ndinokuchingamidzai kuchitsauko 26. Ndichaverenga patikasiyira mu 25. Mtswathogi zvinorevei? akabvunza Lebohang. Kana zita iri riri iro randiri kufunga, pane nyaya. Andre akadzungudza musoro. Unorevei? Mutambo uri kutambwa nemhondi wakaoma uye une ngozi hurusa. Mtswathogi, ndipo pakaurukwa naMwari shamwari. A, Mwari kujamba? Zvinonzi Mwari wemuno makare kare akambouruka. Saka zvinei nemhondi izvi? Hameno. Chandingakuudza shamwari ndechekuti sunga shangu nekuti pakuzofambwa manje. Simuka tiende. Chitsauko 26. Zvinonzi chitendero chaMwari wemaShona chakaunzwa muno naMambo Nembire makore anodarika mazana masere apfuura vachibva munharaunda yeTanganyika. Zita rekuti Mwari rakabva pakuti Mwali kureva kuti mukushi. Munzvimbo yakakomberedza Kilimanjaro zita rekuti Muali richiri kushandiswa. Izvi zvinoreva kuti pachiRungu, Mwari iye the god of fertility sezvo ari iye anokusha nekuunza mvura. Mambo wekutanga wevarozvi anonzi iye Dlembeu Achiva iye mwana wemuzukuru sikana waMambo Nembire, zvinonzi izvo baba vaDlembeu vaive Mwari pachavo. Chitendero chaMwari chakakurumbira paDzimbabwe kureva kuti the Great Zimbabwe kudarika chitendero cheMhondoro icho chaitonga munzvimbo yaMutapa. Chitendero cheMhondoro chakamedzwa zvekuti Chaminuka uyo aimiririra mhondoro akanga oshandira Mwari paDzimbabwe. Chitendero chaMwari chakazozama, chakazotama ndokunogara munzvimbo inonzi Matonjeni kana kuti Matoposi. Mwari agara munzvimbo iyi anonzi akazouruka kubva pamusha wake mugomo rinonzi Njelele pamusoro pechikomo chinonzi Nzwatugi Achinowira pachikomo chinonzi Kayanyoni, Kalanyoni. Zita rekuti Ntswatugi rinoreva kuti nzvimbo yekuuruka. Mzilikazi nechikwata chake pavakagara kumavirira kweZimbabwe havana kuvhiringidza nzvimbo yeMatonjeni naMwari wayo. Mandebele vakatotambira chitendero Mwari wemashona vachibva vamupa zita rekuti Mulimo. Andri naLebohang vakabva pamba pavaChitova nguva dzasvika paawa regumi usiku vakatenga zvavaida pazvitoro munongozivawo kuti muHarare hamurarwe. Motokari yakapinda mumugwagwa weBulawayo ndokutsika matama enzira. Yaiita zvekubhururuka sezvo A5 maisava nemotokari zhinji. Rwendo rwekuMatobo National Park rwaiva rurefu. Andre akas Andre aisanzwisisa kuti mhondi dzaidei kunzvimbo inoyera kudai. KuMatopos kwakafanana nenzvimbo inonzi Mecca muchitendero chemaMuslim kana kuti Jerusalem kumaKristu. KuMatoposi ndiko kune muzinda wechitendero chevanhu vemuZimbabwe. Kare chiKristu chisati chatekeshera, mamwe matunhu aitumira vainzi vaNyai kunotaura naMwari kuMatoposi. Cecil John Rhodes paakafa, akavigwa kuMatoposi. Nzvimbo inoera kudai zvakagumbura vanotevedzera chitendero chechivanhu. Pakatomboita maminista akati guva rake rinofanira kubviswa, mutungamiriri wenyika ndiye akazoti aiwa siyai riripo. Mhondi nadzowo dzakanga dzasvibisa nzvimbo iyi. Ko dzaibatei? Andre akatyaira motokari achitemwa nemusoro nenyaya iyi. Kubva muHarare uchienda kuMatoposi rwendo rurefu Varume ava vakasvikako kuseni kwezuva rakatevera rinova zuva rechitatu muna Kurume. Pamapako ari muZimbabwe mashoma akanaka kudarika Nzwandugi. Andre aive ambonzwa nezvebako iri ndizvo akaudza Lebohang kuti vaendeko. Vakasvika pareception yeMatobo National Park vachibva vabhadhira mari yekuti vapinde. Muri kuda kushanyira nzvimbo ipi muno? akabvunza mumwe musikana anoshanda pareception. Tiri kuda kuonaona hedu, Andre akapindura. Kuona chii? There's a reason why ndiri kubvunza. Pane cave ratiri kuda kuona. You see, ndosaka ndabvunza. Park ino inoranwa neNational Parks Mari yamabvisa iyi ndeyekuona mhuka, macaves nedzimwe nzvimbo dzine maancient paintings zvinoranwa nevemuseums kureva kuti munofanira kubhadhara. Risiti yandichakupai munosvikovaratidza vanenge vari panzvimbo idzodzo. Kana usina risiti haupindi. ah hoo bva tikupei mari yacho imari ten dollars chete eish bva bvisa apa andri akatambidza musikana uya fifty dollars vakapiwa marecits vachibva vabuda umwe mushandi wepo akanzi avaperekedze achivaratidza nzira vakapinda mumotokari ndokutora mugwagwa wainanga kudhamu rinonzi maleme Vakafamba chinhambwe chinodarika kiromita nechidimbu vachibva vatura mugwagwa wekuruboshwe. Vakafamba makiromita anopfuura matatu nechidimbu vachibva vananga kumaodzanyemba. Vakaona chikwangwari chaive chakanyoronzi Nzwatugi, Andre achibva anyemwerera. Chikwangwani ichi chaive chakanyoronzi 7 kilometres. ah, seven kilometers tichiripo nhai andre akashamisika rwendo hama asi after 1,6 kilometer tinogona kumisa motokari todimbura netsoka road inotendera iyi aivaratidza nzira akadaro kusiya mota aiwa kwete ngatiendei hedu ngatitendererei zvedu andre akaramba mangoramba henyu asi kugurira kuri nani. Pane nzira yakamakwa nemaaro egreen pamatombo egranite. Patinenge tichienda munenge muchitoona futi nzvimbo. Aiwa, handei nemotokari. Andre aisaziva kuti vaizowanei kunzwatugi pamwe paizodiwa kuti vatize zvino kana vasiya motokari zvaizovaomera Vakatenderana vachibva vasvika pabako ravaida. Vakaburuka mumotokari vachibva vafamba vachidzika nemateru. Ko mauya neformal shoes? Muperekedzi uya akabvunza. Zvazivikanwa nani kuti tichafamba pakadai? Andrea akapindura achiseka. A, Kev, maiti rinowanika panzvimbo ine tara kana loni kani? Akasika waivaperekedza uyo wavakazoziva kuti ainzi John. Vakasvika pabako ndokumira. Bako iri pamuromo rakakura zvingasvike mamita matanhatu kureba. Kana wapinda, bako iri rakakura kudarika mamita gumi nemana, kureva kuti rikuru kupinda imba ine makamuri manomwe. Mukati kumadziro bako iri rine mifananidzo yemhuka nevanhu. mm, this is awesome vanhu vakadhurowa apa aiwa kuseri andre akarumbidza paive nemufananidzo yetwiza yaiyevedza pasi paive nefananidzo yemhembwe nanhatu mbizi, vanhu vakapfugama nemabvi nemagokora, vamwe vaine zvombo, vamwe vachi, vaimhanya. Kurudyi, kune imwe twiza nechikwata chembizi. Muri kuona apa? John akabvunza achinongedza pasi. Hongu, Andre akadavira. Munguva yehondo iya yechimurenga, apa munguva yehondo iya yechimurenga chekutanga, apa paiva nezidura zihombe redhaga raichengetwa chibage chevanhu vechiNdebele, rakazopwanyika haro. Hoo, hongu, bako iri rakaoma. Muno ndimo makawanika the oldest remains. Muno ndimo makawanika the oldest human remains. Zvinhu Vanhu vaidhirowa izvi kumadziro madzitateguru emaSan ekuBotswana ayo akadzingwa nemaShona muno kare, John akatsanangurira achinyemwerera. Umm, saka hariite bako rino. Andre akanga oda kuti John achienda sezvo aizoziva aizo kuti vaviri ava vane zvavaitsvaga vaisava vashanyi kwete. Akashaya kuti omudzinga sei achibva ati. Ungachienda zvako shamwari, tinoda kuongorora zvinyorwa takadzikama hedu. Ndinokumirirai kusvika ndawana motokari inodzokera kumahofisi epaki. Unoiwanepi motokari iyoyo? Ah, dzakazara. Pane dzepaki dzinorova ma-up and down. Rega ndibude panze, ndinogona kuiwana. Andre akatambidza John five dollars achitenda. John akabuda Andre naLeboang ndokusara vachiita basa. Saka totangira papi shamwari? akabvunza Leboang. Hameno, hanzi kana usingazive kwauri kuenda, any road will take you there. Akadaro Andre. Apo warevesa, I guess tichangotangira chero papi. I suggest kuti iwe tiongorore pasi, kumadziro nedenga. Pamwe tinogona kuona zvinyorwa. Mhondi idzi dzinenge dzinofarira manhamba saka tikawana nhamba tinenge tava mugwara, akadaro Lebohang. Good idea. Kuitira kuti tisapedze nguva, iwe tangira kurudyi, ini ndotangira madziro ekuruboshwe. Ndaona pakanzi cave rino rinovharwa na 6 pm saka nguva ndicho chinhu chatisina. Zvakanaka. Varume vaviri ava vakatsvaka pese ndokushaya nhamba kana chimwe chinhu chingavabatsire. Vose vakaenda kumashure kwebako ndokutanga kunanganidza pese. Kumadziro ekumashure kwebako Kumadziro ekumashure mubako iri nechepakati pane kanenge kamugero kanokwidza kusvika mudenga. Andre akanangapo ndokunyatsotarisisa. Kurudyi kwekamugero aka kune mufananidzo yemabharabhara mana. Pane imwe, pane rimwe riri rega. iro rakati kurei kudarika mamwe. Andre akariongorora ndokuona chakakwezva meso ake. Pedo nemakumbo emberi kwaro kwaiita sekwakaparika. Chimbouya tionisane, Andre akadanidzira kuna Leboang. Leboang akaenda pakarepo vaviri ava ndokutanga kuongorora paye pakaparika. I think pane chakadzimwa apa, akadaro Andre. Murungu akava wekutanga kushanyira bako rino, murume anonzi Neville Jones. Andre naLeboang vakashamisika vachinzwa izwi raJohn. Motokari hadzisi kubatika wena. I was saying Neville Jones ndiye akaita first muchena kuona bako rino. The fax excavation yakaitwa na Crane Cook mugore ra 1933. Mugore ra 1975 Nick Walker akazopedzisa basa. It's possible kuti mukuzama kugadzira bako rino kuitira kuti mapaintings aoneke pane anogona kuparika that should answer your question yeah zvinogona kudaro asi apa panoratidza kuti pakaparika manje manje sandizvo here lebo andre akadaro zvinogona kudaro akapindura lebohani Pamberi pebharabhara riya rakati kurei nechepamusoro pane mafuramudenga maviri, riri kumashure ipfupi pane riri kumberi. Andrey akaongororazve mhuka dzaiva mberi achibva ati, I think pane kapatani kari kubuda apa. Patani? Leboang akabvunza. Hongu, something like a progression. Unorangarira here maseries nemasequence ekumaths? Hongu, I remember. Ndeipi series yauri kuona apa? pamhuka nhanhatu idzi dziri apa the first two dzakaenzana yechitatu iri roughly twice the size, the size of the first two yechina iri twice the size of the third yechishanu yakaenzana neyechina yekupedzisira iri twice the size of the fifth uri kuona here patani iyi Hongu ndiri kuiona according to zvawataura tikati size yemhuka yekutanga ndiX zvinoreva kuti series yatinoburitsa apa inoti iyo X, X, 2X, 4X, 4X, 8X. Lebohang uyo aienzanisa masvomu. Lebohang uyo aive nyanzvi pamasvomu saAndre asi kwete senyanzvi iya, akadaro. Exactly, Since tiri interested ne rate of increase, tinogona kufactor out the unknown tosara ne progression inoti one, one, two, four, four, eight, akadaro Andre. John akanga arasika zvino. Akanga ongotambisa musoro achitevedza ari kutaura. Mutauro wakanga wotaurwa naAndre naLeboang wakanga wamurasa. i think pane zvandiri kuona lebohang akadaro the first number ndi1 yechi2 ndi1 kureva kuti the second number kureva kuti the second number itotal sum yenumber iri kumashure tarisa uone Akataura izvi achiburitsa chinyoreso nepekunyorera. Akanyora kuti 112448 achibva aenderera mberi achiti as you can see the second ndi as you can see the second number ndi 1 kumashure kuchingori na 1 the third number ndi 2 since kumashure kuina 1 na 1

Yaah four uyo ndiye auraya basa manje. Manje tikamubvisa hatirasike here? Andrey akabvunza. Ipapo handizive zvangu. Varume, zvamuri kutaura handisi kuzvinzwisisa ini. Apa muri kuda apa muri kutaura nechirungu futi. Asi uyu haasi wemuno? akabvunza John. Ndewe Joni uyu John, Andre akapindura Hoo ndazviona any, anyway ini ndava kuenda musare muchibata, muchibata, musasare muchibata bata kana kunyora nyora pane vamwe vakauya mwedzi wapfuura ndokusiya vanyorawo zvisina musoro tikazopinda busy kudzima kudhurowa Andre akabvunza. Hongu, vakadhirowa kurudyi uko pari kuratidza sepakadzimwa apo. Vakadhirowei? Vakadhirowa nyoka. Nyoka? Hongu, vakadhirowa mhungu wena, zimhungu, akadaro John achitaura nechirungu kuitira kuti weJohn anzwewo. Mhungu? Mhungu haisi yekutamba nayo ka? Ko vakaidhirowerei? Hapana anoziva. Ufunge. Ndini ndakatoperekedza varume ivavo vaive vatatu vaine BMW yeblack vakataura chirungu vaitaura chirungu sezvamuri kungoita izvi. Andre akabva arangarira motokari yemhondi iya yaakaona kuKambu Zuma nepaMikuzi Hotel. Zvese zvakabva zvava pachena. Mhondi ndidzo dzaive dzasiya mufananidzo wemhungu mubako iri nzwatugi. Akate, akatura befu Andre achibva ati. saka pavaidhurowa iwe waivepi umwe wavo akandituma panze kundomuvigira mvura yemukakova kanonzi diana pools karipi kakova aka kari muno mupaki pandakadzoka ndakashamisika voti tiende tese kupuu iyi Mhungu sei vakanyura nyoka iyi? Hameno indava muri kubvunza mubvunzo yakawanda kudaro asi muri mapurisa kani? Kwete hatisi kungobvunzawo chete. Hoo ndiri kuuya regai ndimbonobatidza mudzanga. John akadaro achibuda. Vasara vega Lebohang akati something is not right. Chii chisiri right? I know a smoker when I see one. Malips ethis guy haasi efodya, ari kunyepa munhu uyu. Andre akabva abuda panze pakarepo achimhanya. John aiva panhare achiti iye. Yes, they are here. who is here andri akadanidzira john akavhunduka ndokudonhedza nhare pasi ndiyani wauri kutaura naye panhare iyeye john akandandama achibva azadzwa chibhakira padama akapiwa chimwe achibva awira pasi leboang akabuda anzwa mheremhere ndokuwana andre ari mushishi kurova john chiiko iwe this bastard was calling someone achimuudza kuti tiri pano what hongu ane zvaanoziva anenge anoshandira vakadhirowa mungu, mungu muno andrei akadaro uku ndiko kupera kwechitsauko 26 tinopfuurira mberi nekuverenga chitsauko 27 muchikamu chinotevera ndatenda